سامی مەغدیدم ئەوی پێرەشە لە هەولێر کوژرا بەڵێ لە سەر سەد مەتری بە چەند شێخ کۆتایین بە ژان هینا بەڵێ دەمەوێت پێشە چی زۆر عیبە لە بۆ ئەو کەناڵانە هەندێک شت هەیە بە ینی ئەم بەخۆ قەنەعات ناکەم دەرم ئەم بەخۆم لە ناوەزعەکەی بوویمە زۆر زۆر عکێ بەجی تەماشی هەندێک شتی دەکەم هەر ئەسل و ئەساسی نییە. حیبە و خەکە قسەی لەبەر چ خۆی دەربێت کەواتە تۆ توانی ڕوونکردنەوەمان بۆ بیت؟ هەموو ڕوونکردنەوە چێ لەم زۆری عتادێ لەکنم فەرمو بەس تەنا لە بۆ ئەکتیب و کەناڵەکانیان بەناو بانگ بیت و قیتەک خەرک تەماشایان بکاتن ئەم و بختانە لە بۆ عاالمی هەردە بەس زۆر عیبە شتانە بە ئەو کتا خوشتە بەڵێ ئەوەی کوژرایە بەڵێ مالیک 2002 بەڵێ نۆی نۆی 2002 لەدایک بووە

دوایێ لە لە مەکتەبێ بووین ئەمە ئەم ئەو خوشکەم و برایەتیکەم بووین گچکەیە بەڵێ ئێ، داکم هاتە دومان ئەمەی ڕفان لە مەکتەبێ ئەمەی بردەوە کنە خۆی بەڵێ ئەو کاتی داکوبان تازە لێک جیا بووبوونەوە ئیتر لە- داکم عازی لێ بوو بەڵێ داکم لە محکەمەی داوای دەکرد بام کە منداڵەکانی تەسلیم کا بابیشم قبولی نەدەکرد ئێ، هەتا 2017 بەڵێ 2017 ئەو کچە تا دوو هەزار و هەژدە پازدە چیار تەمەنی مارەت چەند بوو ئەو بەدین بوو لە کاتە؟ خوا ئەو کاتە تەمەنی شازدە ساڵ بوو زۆر در- ئەو قسانە زۆر زۆر سەیرە بە دزی بەڵێ. تەمەنی دواز ئاخە مندارە چ دوازدە ساری چێ بە مێردیدا بەس بزانم دەرێن یەک ئەو دوو مێردی کردێ مێردە چی نەکردێ مە- فەترەکانی کەش مێردە چ کرد تەراق درا بەڵێ ئەو 2010 مێردی کرد دەرێن تەمەنی دوازدە ساڵ بوو وەختی تەمەنی شازدە ساڵ بووە بەڵێ یەعنی ئەو قسانە چیە بەس لە بۆ ئەکتیڤ وەڵا سومعەی عایلەکەی پێ لەکەدار دەکەن ئەو عەمە درۆو دەلە سەی دەکەن وەڵا دوازدە ساڵ بۆ بە زۆر بەشیاندا ئەو درێ چیە ئەمە دەماواتە خۆی بە ئارەزومەندی زەواجی خۆی مێردی کردێ بەڵێ هەتا بابم سەرجارێکی ڕێگر بوو هەستا خوشکەکەم بە گشت ماڵی داتیرم دادگوتی بام بە مردم نادا بام بە مردم نادا غەدرم لێ دەکات دەم هێڵتەوە بە تۆبزی ماڵی باتیرم بابمانە خناترە گوتی مادام عزیلەیە با مردی بکاتن باشە بابشم گوتی باشە مشکلە نێ گوت عیلەت بەدیم و لە خواترز بوون ماڵەتی زۆر زۆر ڕێک پێک بوون لە خوای بە زیادبی خەزوری دەکاتە خەزوری مەلا بوو خەڵکی هەر خزمەتی دووری ماڵی داکمی دەکرد ینی ناسیاوەتی ماڵی داکم بوو باشە ئێستا ئەگەر باسی کوشتنەکەم بۆ بکەیت باسی کوشتنەکەش لۆ دەکەم بەس بە ئەمن ئەوکان بە درۆ بێخمەوە ئەمە هەواڵت دانرا تەماشا دەکەم بەس بی تعجبم پێ دێتن ئەو نۆ ئەشتانە پۆست دەکرێتن ڕخنی من دادەندرێتن لە تیکتۆچی لە بۆ ئەکتیڤ و ڤیو بەڵێ کەواتە با لە زاری خۆتەوە گوێمان لێ بێ فەرموو کاکە ئەوە کە مێردی کرد لەگەڵ مێردەکەی نەدا ئاواوە بەڵێ پاش فترەی باش هەتا اه، تقریب تقریبا سێ سات زارێک لە لەگە مێردەکەی لێک عادبوون هاتەوە ماڵی خۆمان لە کوێ ژیا لەگەڵ مێردەکەی لە ڕانیە بوو بەڵێ ئاخر جار مێردەک وتی بەسم تعامل ناکەم هەتا چەند جارە چژە مێردەکەی دا مێردەکەی ڕسمی خۆی لە بۆ باب نارگوتی تەماشاکە دەم چای ئەم ڕوونۆکە بوو لی دابوو لە مێردەکەی ئاخە چ پیاگەوەی قبول دەکە ئەمن یەک بەخۆ مێردی و کتێب ژنەک دەزە مێردەکەی برندکات و قسەی پێ برێشیوی لە بۆ ئازرنەکە سبینان هەر لە دەستا لە خەوی سعات سبەینا زوو کوڕێ قڕبەسەرێ دەچێت دامێ بەخۆی نانی لە بەخۆی ئازر باشە ئێوە هەوڵتان نایە کە کێشەکانیان بۆ چارە سەر بکەن ئەمە هەموو ئەولەکماندا هەموو هەموو ڕێشێنەکمان گرتە بەر بەسیت سوودی نەبوو دیسپادەی نەبوو ئاخر جار ساڵی 2009 بوو لێک جیابوونەوە هیچ پەیوەندەکان پێکەوە نەما

بەبێ ئەوەی کەس ئاگاداری بی چوم گەڕام چەند گەڕام نەم دۆزیەوە دوای فترەکی باشی پێچوو قسەم لەگەڵ کرد دیتمەوە لە سناپی قسەم لەگەڵ کرد ئەم فترێ نەتەزانی لە کوێژی نا بەس هەر لە هەولێر کاگەنجام تۆ چۆن دەستت چووە کوشتنی خوشکەکەت ئەمن بەڕاستی زۆر زۆر تەعاملم کرد ئەو کچا هیچ گوێڕایلی کەس کەسی نەدەکرد تاکە کەسیش کە لە عیلی خۆمان بینی لەگەڵ هەبوو بیتن ئەمم بوویمە زۆر نساتم کرد زۆرم پێگو دانیشەوە مەکە و نازام چیچی بەس دانە دەنیشت هۆکارە ڕیسیەکان ئەو گوێڕایلی کەس نەدەبوو دایم زبدی هەڵوێست یعنی عیلەکەی هەر شتەکیان پێ ناخۆش بە ئەو دەیکردیان پێ خۆش بە ئەوی نەدەکرد کوێ کوشت بەدەمان سەلێمدا کوشتم لە کوێ لە چ شوێنێک بوو پلانە بۆ دانابوو پلانەکەی من پلانەتی کورد بوو تەنها ئەوەندە ینی ماوەی چەندێک بوو بڕارەیە کە بیکوژی ئەمن بڕیاری ئەوم دا بگوتم یان دەبی بین مۆسەر ڕێگای خۆی ئەگەری شەر ناتە سەر ڕێگای ڕاست دەبی ئاخر مەعاولە ئەوەیە کە بیکوژم هەتا لە ناو سارەی بارم کرد خۆی لە لای ساقی پڕەدام لە لای سەکنی سوار بووم مامەکەم هەستە هەری گرتەوە قیتی کاتەوە ئەمن لە دوو دەماتەکەم گەڕام دەماتەکەم شارد بوو بەبێ ئەوەی کەس ئاگاداربی ئەمن دەماتەم پێ بوو چەند کەس بوون تۆ مامە بوون کە برتان بەڵێ چەند کەس بوون ئەو کاتێک کە ماریامان برد ئەمن لەگەڵی دانیشتم لە کاتری ئەو تەلەفۆی لە بۆ مەکرد گوتی وەرە گوتی وەرە عزدەکەم بدبینم وەرە جادەی غەزالی لە کاتریای دادەنیشت پێکەوە قسان دەکەین گوتم باشە ئەمن دێم ئەو فترەی باش چاوەڕێکردم هەر نەهاتمەوە تەلەفۆنی لۆکردم گوتی وەرەوە کاکە چ بوو نهاتیەوە ئەمش بەنەوە چوا قسم لەگەر دەکرد کە خوشکەکەم هەست پێ نەکاتم گوتم باش ئێستا دێمەوە ئەوانە گوتم با بڕۆین برادەرەکەم وا لەگەر ئەو برادری چاوەڕێن دەکاتن ئەتو بباتەوە ماڵی خۆت و ئەمیش باباتەوە ماڵێ گوتی نا ئەتو ئەو شەو وەرەکنە من عزم لێ ئەو شەو لەکنە من بی سێ چار ڕۆژان لەکنە من با دوایە بڕۆگوتم باشە نزیک شارەکەی بووینەوە مامەکەم تەماشای کرد یعنی تعجبی هات فترەی باش بنێ دیتوە ئاشای لێ کردبوو تعجبی هەر گوتی ئەوە تێ گوتم وەرە باری کە ناو سیارەی گوتی نا لێ گەڕێ گوتم باری کە ناو سیارەی ئەگەر نا لێ دەدەم ئەلێرە دەیکوشم بەناساری لەگەڵە من معاونەتی زۆر ماکرد سواری سارەکەی نەبوو دوای آخر معاولە سواری سارەی بوو

مامەکەشم بەر بۆ عردی وابزانم قەلبیشی ئەوە بوو بە ڕستی ئەوانە کە دوابزانام زامدار بوو بوو میم ئەم لە دوو دەماسەکەی گەڕام لەو ئاڵەتی کە مام هەستا ویستی قیتکات و قسەی لەگە کردگوتی هەستا وەرە بەخۆشی لەگەر ماوەرە بابت بینەوە مارە بە تەنیا مەژی ئەم کەمەک جێم لەو قسانە بوو جوان تێنە دەگەیشتم مشەوەش بووم لە دوو دەمانچەکەم دەگەڕام ئەو کاتی دەمانچەکەم شارد بووە دەمانچەکەم دەرهینا ڕام کێشا لێن دەر